Thirtute inzavain chi bei leh vek ule, hei tun tum chu sawmi pachuau eh sawmi pachu sorry ka tih pah lutuk sawmi chhak chhuak tih hian video thar a rawn nei leh a ni a, hei hi he thirtute khanin a bul tanga tawp thleng khan lo thlir ula tuna a video thar rawn neih hi sawma pakhat chungchang Tih lampang kha a rawn sawi a ni a, enge kan ngaihdan te comment section lamah te khanin sawi tlang ila a thawm e. Awle ka channel min la subcrite lo in awm a nih chuan khawngaih takin min lo subcrite ula like leh share comment tha tak tak te share te kha min lo tih sak hram hram dawn nia aw. Chuanin sawmi chak sawmi chhak chhuak video thar tunah kan lo thlir phawt ang. Khawvel a tawp tawh dawn a, chuvang chuan Vanramah in hmun i leh ngai a ti a, a church member te pawisa-in Vanrama in hmun a lei tir a, chutiang thil te chu a thleng a, Christianity pawh hi scam a ni tih nakinah chuan la rawn realise vat dawn, chutiang ang thil tih te chu an awm a, tunah pawh khan Mizoramah Economy chhiat zia te i hria, sumthawh chhuah harsat zia te kan hria. Hnathawk nasa tak tak ten min lo thlir tih pawh ka hria. In hnathawh nasat zia leh Mizorama thil a to zia kan hre tlang vek. Khati chung khan Biakinah thla tin sum engzat nge i chhun luh? Aah sawma pakhat ram thim ip tih vel biak in sakna huh? Thalai ip. Tih vel eng eng eng nge i pek eng zat nge thla khatah biakinn ah khan sumi chhun luh in zawt rawh Pathian in a mamawh tak tak em Pathian hi a va rethei awm ve nang rethei deuh khan ka ti nge thla tin sumi pek i Pathian biak chu mamawh a va ngah awm ve i ti duh anih chuan ti zel rawh ka rinna min nuih zat bawk a in rinna kha ka rawn attack ve lo anih kha i kal sual i kal sual min tia ka Pathian rin chuan maw kei chu. pawisa min dil ve ngai lo. Zing ka thawh hlim ah breathing exercise ka tia, meditation tlem te ka tia. Chutah chuan ka manifestations Pathian hnenah ka sawi a, Pathian nen inbiakna hun kan hmang a, ka kalna tur kawng. Ka vision ah ka dah a, ka mut dawn ah meditation technique chi hnih chi thum ka ti leh a, breathing technique nen ka taksa relax theih ang ber in ka siam a, chutah chuan ka taksa theta mode a awm lai in relax theih ang ber a awm lai in tikhan ka rilru ah enge Pathian hi ka pawn lamah a awm lo. Ka ngaihtuahna chhungah hian a awm a, chuvang chuan ka ngaihtuahna chhunga ka luh apiangin Pathian nen kan inbe thei tih ka hria. Chu chutiang chuanin hun ka hmang thin. Khawi khawiah mah pawisa min dil ngai lo hrim hrim. Aw le mahse aw tikhan sawma pakhat in pe duh anih chuan in pe duh ani mai pe zel rawh u like ka sawi thei a awm lo in pe duh anih chuan pe zel rawh u maw. Thlatin sum tam tak theh chhuah a ngai chu tichung a aw biak inah in theh lut zel dun chu theh lut zel ro in thu thu kha chu that's ok. Chuan Exodus-a Pathian khan amah ring lo tu kha va kal u la va that rawh u a ti tawp a, chutiang Pathian chu min rin uh Pathian a awm lo ka ti a ni lo, ka sawi zawk chu maw? Pathian hian mihringte a that mai mai ngai lo, tui letin mihringte a that lo, a fapa neih chhunte a kheng bet lo, mihringte hi meidi la thlak a thlakte a tum lo, mihringte hi sualsa a piangte a ti lo ka ti a. Chutiang Pathian chu in ring duh lo a nih chuanin a awm mite hrem thin Pathian chu ring mai ro u, mihringte that thin Pathian chu ring mai ro u, kei chu ang ka ring ve lo, kal sual mi rawn ti tawh suh u. Pathian za ngaihna nei, Pathian hma ngaihna nei ka rin avang khan ka kal sual tihna a ni lo. I duh chuan Pathian thin ur na ngah chu ring rawh. I duh thlanna a nia, ka za sak che. Mahse i duhduh hunah Sir, min Pathian a sawi che a rawn ti ber ang chu, Pathian sawi chetu ka ni lo. Mi din leh min thlak dawte ka ti ve ngai lo. Pathianin mei ka ti a, i kal sual min han ti daih a. Ani chuan Pathianin mei dil ah a thlak dawn che ka ti vak vak anga ka dik dawn tihna a mi? Hnam dangte Sakhaw hran nei te meidit la tla tur an nih sawk ka ti anga chuan i Kristian tha ka ni dawn tih na a mi? Hnam dang te Muslim te meidit la an tla tur ka khawngaih a min sawi chhia a, mi ka khawngaih avang khanin ka kal sual tihna maw? In ngaihdan hi mak ka ti fe zawk. Khawngaihna in neih loh dan te, mi meidil tla tur in ngaihtuah a hreawm in tih ve lohna te hi a mak ka ti. Hetiang ang philosophy hran leh spirituality ka luh chilh hma a ka tal chhuahna ber chu, Mi dangte meidil tla tur ka ngaihtuah a, a hreawm ka tih vang a hma pawn ka sawi tawh kha. Hreawm in ti ve lo a, mi dangte meidil tla turin hlimna a thlen che u nih chuanin in sakhuanaah khanin in inhmeh tawp like it suits you perfectly like hakha Anunnaki te agenda a nih kha. Hei. In luh chilh ve duh anih chuanin YouTube channel pakhat ka kawh hmu ang che u. In lo en ve duh anih chuan Forbidden Knowledge Podcast Network tih a nia, tunah khan YouTube ah khan va search u la. Bible an luh chilh a, Bible History. An sawi leh tuna khawvela history hmuh theih te hi a historical site hrang hrangah an kal kual a, Bible-a Pathian hi an zir chiang a, chu chu episode-in a awm, movie a ni lo, hei hi documentary a nia, va en ve rawh u chutah chuan. A bik takin thuthlung hlui Bible-a Pathian kha Sumeria-ah te, Egypt-ah te, Khang history atanga rawn chhuak kha a nia, a nuna kite Pathian a nia, hei hi maw? Indoh uar deuh, mi hrem uar deuh, enge elitism mite aia tha bik in ti maw? Eh chuan hnam thlan bik te nei ka ti ang Pathian kha a nuna kite Pathian a nia umm. chu chu tunah pawh hmuh tur tam tak a awm forbidden knowledge lo pawh hi mi dang tam tak zir chiang tu luh chilh tu an awm a in hriat duh zawng anih chuan hmuh tur a tam mai a hre duh tan chuan kha kha ka rawn sawi a a hre duh lo kha chuan in aw in en dawn chuang lo a I don't care. Nangmahni thlarau tan nangmahni tan a nia, in duh leh duh lo kha chu ka tan tangkaina leh awmzia pakhat hma nei lo a, a lo hre duh leh aw a lo en duh kha chuan va en ula, a en duh lo kha chu aw in awm ngai rengin awm rawh u, it's ok it's it's for you ka tan a ni lo, nangmahni tan umm. Upuka khawvel hi a hma i hriat ang kha a ni tawh dawn lo a, tunah chuan i la haider lui tlat a, aw kan sakhuana hi dik ber alawm, Kristiante rinna hi dik ber alawm, Eng, in rinloh chuan mei dihlei tle dawn tih vel rinna ila kalpui duh anih chuan kha chu i thu ni se, i rinna kha ka rawn sawi chhi reng reng lo a, i rinna a i nghet anih chuan a tha lutuk ka lawmpui che kal zel.